Esande ehoire, ebiro ikumi na mukaaga by'okwa ikumi na kumwe omwaka ogu, hakabaho okusiiba Rev. Gershom Niwomuhwezi obe ari Purinsipo w'eishomero ry'eby'emikono ery'obureeberezi bwa North Ankole eririkumanywa nka North Ankole Technical Institute, omu bugufu eri barikweta NATT, erikushangwa omu tauni kanso eya Buremba, disiturikiti eya Kazo kandi obu emirimo bagikwatize Omwami Isaac Tumukunde,

Eitendekero erya NAT rikatandika omwaka ogw'enkumi ibiri na itaano, ryatandikira omu purojekiti eya Mothers Union kandi bwanyima yaija yatunga obuyambi okuruga omu kitongore kya Twan UK obu babiheereza ebiharaani, ehuuzi hamwe n'ebindi bintu beitu obu owaabaire akyebembeire akaba ari Rev. Canon Enid Hende obwire obwo hakaba hariho Emeritus John Muhanguzi. Penati ekaija yaafurika yaaruga rushere baagitwara buremba okwezi kwa kabiri enkumi ibiri ikumi na mwenda kandi obwire obwo Kambendyaho Pereezi niwe yaabaire ari purinsipo owaakuratirwe omugyenzi Ainamani Yosefu, haazaho Mukama Joseph owaakozire nka akitingi purinsipo. Reero haija Rev. Gershom, niwe omuhwezi, owaizire omu kwezi kwa ikumi na kumwe enkumi ibiri ikumi na gumwe, mpaka obu yaayanjurira Omwami Isaac Tumukunde. Aha mukoro gw'okusiiba Rev. Gershom, hakahikaho baamemba ba boodi, omwahore w'omwanya, Rev. Venerable Kurumwine, hamwe n'abashomesa b'eitendekyero erya Nati. Naakora ebya mutagye.

Omwami Woodhead omu Administration Dean of Students ari aha bya welfare y'abaana boona kwonka ni instructor a qualified omu bintu bya electrical installation.

Rev Venerable Kurumwine ori Ovasiya w'omwanya kandi ori memba wa boodi asiimire obuheereza bwa Rev Gashomu aharimu okukora gye kw'eishomero, okwegyesa abeegi emicwe mirungi hamwe n'okugira enkwatanisa nungi n'abashomesa abu arikukora nabo.

Aha foramu agiire ngu abantu bahandiike abarikwija kuba bariho ngu niitwe twaba turiho nyowe ou Shemweli George okuba nyowe ndi aha omu biti bibiri ntakeizire aha Bishop akantora nka memba wa boodi kandi ku orije ampa hati ndi ovasia w'omwanya mbwenu ndi ampaho omu biti bibiri ahabw'omukoro ogwo ogw'eizooba eri Nitwaha omugisha ogwo kusiima Ruhanga. Ruhanga niwe ataho enteekateeka, byona ebi turikukora ebi tukora bibe ebye, omu bunaku bwe. Mbwenu nitusiima obuheereza bwa Reveranda Gashoma. Omu mwaka gw'enkumi ibiri ah, ikumi na mwenda obu yahika aha, Nitusiima obuheereza bwawe Omushemba. Okutemburana nikikuba kutanguhi? Tusiima emirimo ei okoreire aha mpaha, ebintu bi obaire noreeta aha bureeberezi ebi abaana baabaire nibakora nyowe nangwa ntakaizire na naaha, n'ahi mpikiire aha mpaha omurimo ogukozirwe aha mpaha, okukwatanisa kw'abashomesa okuri aha, abaana baitu ba Nati, emicwe mirungi ei baine.

Ruhanga ku arikuhanga omuntu niwe arikumuteekateekyera emirimo ei arikukora n'obwire obu arimara naakora obuheereza. Mbwenu obwire obu atuteekateekyeire nitubusiima munonga ku turaizinga gye omu mwanya ogu kandi okashanga turi twena nitutendekyereza nitutendereza tushemereirwe mbwenu Mukama akuheereze omugisha. Sayidi endiijo nitwakira Obushemwe Isaac Bamusiime. Nakwakira nanye nk'omwahure kandi Overseer kandi memba owa Board twakwakira omu ntebe y'obwa Principal bwa North Ankole Technical Institute. Omu iziina rya Tataitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Gwera. Nitwendeza ofiisi nungi, n'omugisha murungi. Nitusiima Bishop. Okuturondera ow'aheeru orikuza kwanjurira ngu haine eki arikumanya aha, waaza omu kintu eki otwiremu, abantu baawe nibatsya, I mean abantu baawe tibatsya, otwire nabo, sitaafu, abaana tihariho orikuza kukweyanjurira, abazaire tihariho orikuza kukweyanjurira, abantu ba community around tihariho orikuza kukweyanjurira. Mbwenu waaza omu mwanya musya, kwihaho ki waahindura? Waahindura entebe y'egi? waahindura entebe? Waaruga omu ntebe, waaruga waaruga omu purasitiki, waaruga aha, waaruga omu katebe kari akakye, hati waaza omu ntebe empango. Egyo yo nayo ni challenge. Mbwenu nitukushabira Mukama a- a- okwetsere niwe arikwija kukubaasiza. Mbwenu. Eh, niyo hati owaaba purinsipo wa kana owa kana Eh, owa kana mbwenu abantu baana bakozire gye mbwenu itwe nitweteekateeka kandi twine amatsiko maingi ngu noija kukora gye ahabw'okuba ori owaaha otwire aha ori omutaka waaha nooza kuba nookora ebyawe mukama akuheereze omugisha Mm, sitiima sitaafu oguma mukwataniise Nimbasiima kandi nimbashaba reero abantu babaingi obundi nooshanga mubaire nimuba muri nawe nimugamba bimwe nimuteesa kimwe mbwenu hati omushaija yaakura nimugira omushaija yaakura hati mutakamureebera omuri egyo reero ngu okuzire omu ishe enkazi takumanya zigizire gye aa hati mumuhe ekitiinisa kye ahabw'okuba Ruhanga akakimuteekateekyera mbwenu yakimuheereza. Nambwenu na kuruga ijo na- nimweta purinsipo purinsipo namubuga n'oku nti hati sikoti akataire mutaahi nituza kukwanjurira namubuga n'oku nti hati sikoti akataire mutaahi nituza kukwanjurira ori ori omu busaasi zoona mbwenu nitukusiima munonga kandi abaasa kutushomesa tugumiizemu naanye ninyija kuba mbaine tukwatane esene emwe mm Busheera Rwanda Day omu omurimo ogu ahi yaaguhitsya kandi ni- nimumwegyereho twena twegyeremu tuteemu amaani maingi. Kwatsa eishe-emwe a Isaaka, omurimo gwa Ruhanga gugyende omu maisho. N'ebigambo ebyo Mukama agume naiwe. Rev. Kurumwine ayakiire Isaac Tumukunde omu butongore kandi asiimire Bishop Stephen Namanya, Bishop w'obureebezi bwa North Ankole ahabw'okutoorana Isaac kuba niwe yaaba Principal. Vice Chairperson w'akakiiko ak'eishomero, Lay Canon George Ryondo naagira ngu, Baine amatsiko ngu Isaac naaza kukora gye ahabw'okuba nibamumanya kandi nawe asiimire owaabaire ari Purinsipo, Rev. Gashomu ahabw'ebi yaakozire. Ogumire gwe nitureeba Ruhanga yaaguhendera twaba nituteekateeka ngu the incoming Purinsipo naabaasa kutiina kwonka mbwenu he has shown us strength that he is going to survive and make it a point so mbwenu tushemereire we congratulate you and we thank you for the Good work done so far ahabw'okuba tiwatandika hati oyesire aha and we are not worried kugira ngu ogumizemu nitwanya ngu noija kubaasa. Eeh, nanyongyera eiraka ryangye nk'oku naaba nasiimire Principal for the good work done kuruga obu watandika aha ikumi na mwenda kuhikya hati ebyawe nibyegambirira.

for the good work done. To appear here is very important. Ku noorya ngu ndi aha nyenka how will you- how do you think it would be? So okwija kwanyu kwashemeza omukoro kandi na ba staff nibasiima oku orikureeba mwabaho kandi mwabaho mushemereirwe eh, kandi na principal yaagira ngu mbaire mwamwakiire mwamushemeize so it is a continuation. We are not worried. Chairman obu aratari aha, omwami Moses Rwampakani he is with us. ebiturikukora byona nabimanya and we shall communicate and even the bishop is very much aware that today you are handing over and the person you are handing over is very much aware it is Isaac so I thank you for the good work done may God bless you all thank you so much. Omwami Isaac Tumukunde obwa hati ori Principal wa Nati nasiima Ruhanga hamwe na Board ahabw'okumutoorana kuba niwe yaba Principal w'eitendekye rya Nati. Kandi naagira ngu okurugiirira aha bukugu bw'obwebembezi obu aine, naaza kukora nate? Isaac agambire aha bintu ebi aine omu mutwe gwe ebi arikwenda kutandikiraho kukora aharimu okutunga sentanamba y'eitendekyero hamwe n'okwongyera aha muhendo gw'abeegi. Isaac ashabire ab'akakiiko hamwe n'abashomesa bagyenzi be okukwatanisa hamwe n'okuguma nibahaburana.

ahabw'eshaaha egi, ti ahabw'okubaasa kwaitu, kwonka n'ahabwa rukundo ei atugiriire. Niimusiima ahabw'obwire obu twine Gashomu nka Purinsipo kandi owaanyanjurira omu shaaha egi. kandi nyakira ofiisi eri omu butongore ninsiima mukama ahabw'ekyo ninsiima boodi okunkuuma obwegyesibwa bwingi mbaire mu otoriti kugira ngu hati ka turonde ondiijo Kwonka Mukama agira ati, Tomureebe Isaaka. Ninsima embabazi ezo. Ninsima sitaafu. Tindi musyara. Kandi tindi musya omu ofiisi. Nyine ofiisi yangye ya kashatu. Aharinye ahabw'okummanya na munonga chairman omuzaire wangye. Eyokubanza ekaba eri aha ofiisi eya Nira, ei naabaire niinyorera omuri ofiisi okumara emyaka ena. Endiijo nkaba ndi deputy head teacher omuri Kamwenge. Ahi naabonire mentorship eri aha muntu orikwetwa Tendinda Elisha owa ntwenty for five years. Nyine amasonga ebi ndikukora buri hare na office management. From that I have a testimony nimba ngu Mukama nakutusha emitsya nikikora eki nyowe ndiho nikikora. Ah, ebi nyorokire kukora nk'omuntu, Ninteekateeka munonga Sentana mba yaanati. Kugira ngu twabona Sentana mba aha nati ya UBTEB, really it will be a great achievement. Ekindi, nindeeba aha aha enrollment. Ninteekateeka kukorera More Mobilisation ahabw'okuba naanye nikiza kunshemeza munonga prinsipo yaatsiga 108 naakurokinga omu 500. Ekindi Omutima gwangye nigurabona guhuzire munonga munonga kugira ngu tukore hamwe na rukundo na boodi na sitaafu na komuniti n'abaana na buri muntu weena. Kandi ekyo omutima gukaba nikireeganisa munonga ngu tukore hamwe wizi laavu. Nk'okuhiga nintunga bataahi bangye kunjoyininga munonga sitaafu kandi ninshaba boodi kunsapotinga. Nikiine bingi by'okubeegaho munonga kandi biine bingi by'okunyegyesa ahabw'okuba tinkagira ngu ndi hundred percent perfect, I also need your guidance. in all ways. Nasiima mukama ahabwa byoona kandi nikamya ngu mukama otandikire nayija kutukoresa mpaka kuhender nebyo mukama asiimwe. Rev Gashomu asiimire aba boodi abaabaire naakora nabo hamwe na sitaafu, abashomesa abaabaire naakora nabo kandi abasiimiire emirimo ei bakozire okutunguura Nati. Rev Gashomu agambire aha bintu ebi yaabaasize kukora aharimu okutunguura enamba y'abeegi okuruga ahari babiri abu yaashangiremu okuhitsya aha beegi abari omu itendekero eryo obwahati. Asiimwe. Ndakutwara omu kiti okusiima Ruhanga. Amaziina, Ndi Rev Gashomu, ndi omuheereza Omusheza. Ninsiima Ruhanga obwire obu mazire omu North Ankole Technical Institute. Nkaija aha omwaka gw'ebihumbi bibiri na ikumi na mwenda, ekibanza ky'okukunda kumwe. Nsiima boodi kunyakiira kandi ekambaasisa emirimo mirungi ei naateeka omu mwanya ogu. Eky'okubanza nkashanga nyine abaana babiri abaana babiri kandi nyine n'abandi abu ndikora short courses abaana mukaaga.

katandika Unitab, bwine obwa hati abaana bakoze first class, second class, n'omu year one wakora first class na second class ninsiima staff. Nkashangaho staff y'abantu mukaaga kandi twabaasa kugi revampinga, obwa hati naasigaho staff y'abantu ikumi na babiri kandi bari aha payroll.

Abaana baitu buri mwana wa Teecho yaaza kumara Level 1, Level 2 naaba yaabaire expert omu kwombeka, omu kubaziira, omu kukora amashanyarazi, omu kuhinga n'obu hiine oburiisa. So twatandika kukora ekyokweta community service tuza omu bantu waaba oine ekyokwenda ngu tukore nisiima ekyo kintu tuki implement kandi abantu ababaase kuganyirwamu kukyakiira kandi na board eine kuki emburesinga ahakuba board yaaba etembulesingire nka eishomero you can't operate. Niinyenda kusiima.

Izoobe ninsiima Isaac kandi oraari omuhwezi wangye Kadepite kwatagana nangye kandi tukaza kuhendera akashanga ngu Ruhanga yamutunguura omu muringo gutyo. Eki nikyo obunabbi itwe ab'okukora omu kanisa kiri nikyo bunya obwa Ruhanga nimushabira ngu ahi tweetwasize ekintu ayongyere kukyongyera kukiheereza emikono. Ninshaba community mukwatanise na ow'eishe-emwe Isaac nanye ahinkuza munshabire ensi eri round. Nitwija kuguma nitubugangana, nitwija kuguma nitwija noza kushanga nyentsya natya muka aha nari naza aha nitwabugangana niimwe kwonka ei turibugangana reka twete oburungi bwa Mukama. N'ebyo. Mukama abahereze omugisha ahagati itwe n'eri omwana n'eri mwojo. Amiina. Ahabwa Christ Media TV, ni Shira Butsiri.